Domandi l-ħaxix, jiena orrajt jekk pereżempju ngħid flok ma ħadt xi ross, xi naqra pereżempju patata, ħadt xi ħaġa daqsxejn iktar proċessata, ħadt xi ftit għaġin, ħadt xi wrap, pereżempju. Però għalfejn dawn kemm jista' jkun m'għandhomx ikunu regolari dawn l-affarijiet li huma proċessati, Karl? għax hemm tendenza kbira illi peress illi ma jimlewniex fil-maġġoranza jiena ma nħossx li kilt biżżejjed. Mela jiena hemm ċans illi nerġa' mmur fil-fridge jew nerġa' mmur fil-freezer jew xi ħaġa u nkompli niekol. L-ikel naturali mhux ġast għax ħalaqulna l-bambin u allura għalhekk nippreferuh, imma number one, Trabbejna bih minn żmien żemżem. Dan l-ikel kien minn dejjem. Mela l-bniedem kapaċi jagħrfu u jiffunzjona bih ħafna aħjar minn xi ħaġa li għadha ġdida. Dawn is-soft drinks, speċjalment dawk li huma mimlijin zokkor, Karl, għall-sistema tagħna tant għadhom ġodda illi moħħok illi qisu cash register laqqas jirreġistrahom dawk. Qas jagħrafhom. Qisek inti ma ħadt xejn. Fl-istess ma jimlikx, però jagħmilek il-ħsara. Jiġifieri imqar kieku pereżempju dan ma jimlikx ma m'għamillekx ħsara tgħid u iva. Imma iz-zokkor nafu kemm jagħmel deni lin-nies. Illi, bħal speċi, apparti ħsara fis-snien, ħsara fl-għadam, hemm min għandu eżempju l-PCOS, qed insemmi ftit. M'hawnx professjoni, li naf għall-inqas jien, illi tgħidlek ħu z-zokkor għax ħa jagħmillek il-ġid. Mela jekk xejn diġà għandna raġuni validissima għalfejn dak l-ikel li speċjalment ġej minn zokkor ma neħduhx b'mod regolari. Waħda. Issa, mela bejn ngħidu aħna fil-każ li qed iġib inti Karl is-siegħa ta' waranofsinhar u d-disgħa ta' billejl dak li jkun qed jiekol li għandu jiekol, kif semmejna, jiena personali, anke mill-istudji li joħorġu, biex aħna nsostnu l-muskulatura tagħna, tajjeb illi nieklu f'darbtej fi tlieta forsi anke fuq erba'. Mela li għandi niekol fil-ġurnata, nista' naqsmu fuq darbtej tlieta jew erba'? Imma jekk m'għandix ġuħ, ma nisfurzax biex niekol dik ir-raba' waħda. Ma nisfurzax biex jiena nara li kilt kollox, jekk ġismi qed jurini li ntlejt. Għandna, għandna, għandna f', per eżempju, ħa nitkellem fuqi, jien naf saru s-sebgħa, issu l-ħin tal-ikel, per eżempju. Sew.
Donnu, donnu bilfors trid tiekol anke jekk m'għandekx ġuħ, dak li qed tgħid inti. Imma x'inti mdorrijek, jien hawn min jgħidli. Għax hekk. Jiena ma nagħmilx number two jekk ma nieħux kafè u sigarett. Għax indorri hekk. Għall-aħjar skur ħadd irid jieħu kafè u sigarett biex jagħmel number two. Mela id-drawwiet tagħna faċli nħawduhom ma' id-drawwiet ta' kulħadd. Jew kif jaħdem kulħadd. Jien hemm min jisma' programm bħal tagħna Karl taf x'għiduli? Kif ma jissordux mal-art dawk li ma jieħdu xejn filgħodu? Forsi inti sinjura tissordi. Forsi le, forsi qed tibża' li tissordi. Ifisser li jiena, Karl, u l-maġġoranza tad-dinja nistordu wkoll? Le. Ok, xi ħadd qed jgħidli, ehm, u għalhekk inkun qed naqra l-messaġġi ta', għaliex ħafna drabi forsi tarawni li nkun qiegħed naqra l-messaġġi nagħżel il-messaġġi għax ċertu messaġġi. Ċensura. Ma jkunux nistgħu naqrawhom.
Ehm, x'għad